Danki Madam President. Sigur awoki mi tin ku bisa breaking news, noticia di ultimo ora. Paso esei mi ta realisa ku si bo por ku Kòrsou bo por ku rònt mundu, pero mi ta kontentu tòg ku el ke nada debe, nada teme. Awit un dia ku bo ta selebrá mas mihó ku nunka dualismo. Pasobra bo ta komprondé dikon monismo a sòru pa no yuda e pais akí desaroyá. A sòru ku den e último periodo sigur den e forma di nos gobernashon bo ta mira ku e no a yuda pa nos por trese kambio den e pais akí. Anto si e forma ku nos ku ta komprondé e tarea parlamentario ku ken ku ta bai busk'é? Subi Google, bo tin bo telefòn, mes kos ku bo ta hasié pa redu, pa skubi riba Facebook, medianan sosial, medionan di komunikashon. Google kiko e tarea di un parlamentario ta. Anto ri bo lo komprondé mas mihó ku awe mi ta selebrá dualismo atrobe den óptima forma. Pasobra parlamento ta parlamento, anto gobièrnu ta gobièrnu. Anto e úniko forma ku bo por hasié efektivo. Ta na momento cu bo por trece un representacion cu ta controla scherpi anto cu ta dinamico. Ta e unico forma cu nos tin pa nos por brinda e comunidad aki mas transparencia y hasta esnan cu ke tene e pueblo aki ignorante tin un motibo pa compronde di conado no por keda mescos mas. Paso nan ta purba tene status quo, ta p'esei mi ta bisa, e hendenan di mas peligroso den e pais aki ta esnan ku ta gaña anto ku ta kere ku nan ta kontando bo e bèrdat. Paso esun ku bo ta gaña ta bo mes. No ta e komunidat ku bo ta kere bo ta tene bobo, ta bo mes bo ta gaña. Anto awe bo por tin e kurashi di sa ku kada ken ku ta komprondé nan responsabilidat aki den presente. Paso, si bo ke bai breaking news, notisia di ultimo ora, bai pa e parlamentarionan ku no ta ei, ku no ta tra, hasi nan trabou, komprondé e tarea ku nan tin ku hasi siendo den e parlamento aki riba un desishon ku awe nos ta papia kos importante. Paso, t'esaki ta diskushon, no riba Facebook. No riba avion, berdad, aki den. Anto mi ta spliké, Paso ye hende ta kere ku nan por tapa tapa solo ku un dede, pero bo no por tapa solo ku un dede paso nan ta stòp di kima. Anto esei e forsa di ora bo por mira si e diferensha. ku por tin ku hasi yiba un liderazgo diferente, transparente, anto ku ta basá riba rèspèt. Pasobra e ora ei bo por laba tur kos ku abou, ménos bo nòmber. Esei ta bo loyalidat. Anto mi base riba sigur diskushonnan asina aki, manera awe nos ta trata e manera nos trata yam'é promé, e lei di over overheidsgelieerde entiteiten, pero awor el a bira e lei di normering top inkomens. Pasobra ta hopi kambio tabatatin, pero e base di tur kos ta bo regeer akkoord, ta bo ta bo regeer programa, kiko ta e kosnan ku ta ser pa la riba djente, basá riba esei, komo parlamentario, Bo por hasi bo trabou muchu mas mihó. Pasobra esei ta pone ku e problema dje pais aki a keda ku hendenan ta keda nerbiedig. Pasobra ta den un koalishon bo no por ta kritiko. Pasobra bo tin ku bira un rubber stamp, awor bo ta. papia un kos, pero bo tin ku bibia tambe. Anto e seite forsa ta p'esei awe mi por pone e spiel dilanti di e historia di ora ku nos tabata aki den ku e technische briefing. So mi ta kontentu ku sigur frakshon di Partido Nasional a mira e esensia pa trese un technische briefing den e parlamento aki ku despues ku nos por a haña skucha tambe hoor en wederhoor ku ta importante den e pais aki. Riba e Top en Comersnan ku ban ya bo ku e historia di Walid, Wenchi ku Pancha, so mi sa ku nan ta kòrda, pero ta sete realidat. Anto no ta pa falta di señor José pa ku señor Mercelina ta atendiendo e lei aki awe. Ke menda ka nos ban elevá nos diskushon pasobra people be lying knowing that they are lying. And knowing, you know, that they lie, they will still be lying. Ke men e komunidat aki mester kuminsá refirí i komprondé, deserní, étika, moral i integridat di hende. Ta esei so lo pone nos sigui dal bai paso e diskushon di riba. Normering Top Inkomens. No ta un diskushon ku nos mester ta i bando mes awor aki. No ta un responsabilidat ku nos mester haña nos mes aden, pero awor, na momentu ku nos tin responsabilidat karg'é bon si. Anto no ta ama bis'é, pero karga bo responsabilidat bon, pasobra ta e realidat di ora bo ta den un sistema, di estado di derechi demokratiko, bo tin ku mira kada kien su tarea. Un parlamentario tin ku hasi trabou di parlamentario anto un minister tin ku hasi un trabou di un minister. That's fact. Paso e momento ku nos a kustumá den un pais ku un kultura di di gobernashon, Caminda cu parlamentarionan ta cana si trabou di minister, anto minister no ta cana si trabou di parlamentario, ta p'esei bo ta keda tene confundi un comunidad, nos no ta yuda, ta p'esei ta un liña bo mester riba. P'esei democracia kite pa crea posibilidad, crea mas espacio pa hende por tuma parti di e proceso di toma di decision, anto ta p'esei mi ta den por ehemplo un partido nacional, paso e determinacion di argenda, N ta prensa tin cu ibe ta Parlamento ta yiba e determinacion di agenda, ta pesey e poder colegislativo, pero e poder wetgevende macht ta aki'den. Anto e poder di yiba e discusion di e agenda ta exclusivamente mara na Parlamento, bintiun miembro, pasobra no tin un miembro mas cu otro aki'den. Bintiun miembro tin e poder. Anto, einan bo ta mira atrobe riba e diskushonnan ku a bin ta anda e dianan aki. P'esei, mi bo keda sin bisa si mi ta felisitá Minister Martina pa e forma ku ayera el a atendé atendé sinta ku e sindikatonan papia pasobra ta esei ta nos nos nos tarea di loke ku nos tin ku hasi. Anto, Paso bo ta komprondé ku e ámtenarnan di e pais aki, e ámtenar dje pais aki no tin mag di frustra. E no mag di frustra, pero sí nos a bin haña nos ku un senario hopi kompliká. Pero mi ta pruba splik'é un tiki mas den mi disertashon i preguntanan ku mi tin sigur pa ku gobièrnu riba nos tratamentu di e lei aki. Pasobra bo ta puntra bo mes, sabiendo cu bo ta den Parlamento y bo ta mira despues cu bo ta den e proceso cu e ley a bini, cu e nota van wijziging di kuater, so pa bo sa comprende cuanto bia el a cambia, tin den prensa bo ta comprende tin un siguiente nota van wijziging na caminda. i asta kombersashonnan despues ku nos tabata tin kombersashonnan den e tèknische briefing tambe a sosodé riba e nivel di gobernashon di gobièrnu. Pues bo ta komprondé e ora ei ku e sintimentu ku ta biba ta pone ku tin sierto kosnan ku mester kambia pasobra bo ke pa ta mas hustu i balansá i pa bo no por keda ku un lei ku ta bini, anto nos tin ku hasi un reparatie wetgeving meskos. Ku por ehèmpel a ser hibá na Hulanda. Pasobra trobe e lei aki mes, por ehèmpel na Hulanda, no ta e no ta den e mesun forma ku na momentu ku nan a pas'é. Anto hopi bia e diskushon ei nos no ta komprondé. Anto mi ke mi ke keda splika pasobra na momento ku nos tende ku un karta a sali pa sekretario di estado i hopi miembronan prome ku mi tambe a hasi pregunta pero ami sierto preguntanan kardinal lo mi ke sa tambe i sigur For di nos komo frakshon di Partido Nashonal ku ta komprondé e lucha hibá di statut i kiko ta nos responsabilidat den Reino, mi ke sa ku e karta ku a ser mandá aki Gobièrnu ta para su tras. Pasobra mi no sa ku e karta a wòrdu mandá spesífikamente for di solamente Ministerio di Finansas pa. Pa esei ke men gobièrnu, pasobra e kombersashon ora nos ta papia di den e Reino, e órgano di mas altu riba esei ta Rijksministerraad, anto e representante ku nos tin ei ta esun ku tin ku representá gobièrnu di Kòrsou. Dus mi kier sa ku si ta esei ta e kaso, pasobra si no ta asina ei, next time no lubidá manda e karta pa Minister di Finanzas di Hulanda tambe, Sigrid Kaag. Ya e ora ei mi por komprondé. Pero mesun kos ku e diskushon ku nos tin awe, tin hopi hende ta papia ku si pasa e lei di normering top-inkomens, kual atrobe nos ta atendiende den Komishon Sentral, ke men ainda mester warda kontesta di gobièrnu riba lokual ku e verslag ku nos tin aki, pero tin di sa si pasa e lei aki, a kua lèktra ku Kwiroy lo pone Kòrsou plat? Anto ki efekto esaki lo trese? Paso, mi ta puntra mi mes si mi ta komprondé ku mi ta den un reino i mi mi mi partner di kombersashon ta ta Hulanda, paso e no ta mi mama. E ta mi partner, ke men mi por konsider'é mi ruman den Reino. E ta basá riba igualdat. Anto si mi ta komprendé mi statüt, mi por bib'é muchu mas mihó. Pero mi sa ku e e perspektiva ku ta biba riba e islanan ta kompletamente otro for di e is perspektiva. Oropeo. Des kiko ta e tareanan i meskos mi lider di frakshon tambe a hasi preguntanan dirigí riba esei, pero bo mester por sa ku a kana i a put uit tur e senarionan ku tabata tin pa nos por a hiba e diskushon riba foral ora ta a hasi e kambionan i problemanan ku tin pa ku e lei Normering Top Encounments. I mi sa ku den e kuadro ei atrobe tin un gèp grandi di mal informashon, paso e lei ta un lei kompliká, un un un un nivel di konosementu i ònderstènding ku ta limitá den nos pais. Pero e loke ku nos mester por midi for di esaki ta. Kiko ta e maatstaf di produkshon pa kada sektor? Kito ta e maatstaf di nos nivel di bida den nos pais i kiko nos ke logra ku esaki? Paso tur hende akidenan den parlamento a bisa ku e norma ta algu nesesario. E norma ta algu ku mester bini. Pues, mesun kos ku. E proseso aki no ta algu ku a sali no zomar asina. Ta un kos ku a ser tumá den landspakket, den e pakete di pais. Anto pasobra nos ta kere ku e pais aki mester di reforma, e mester por sigui desaroyá, tin ora bo ta puntra bo mes e ora ei, Dikon Gobièrnu ta konsiente dikon e reforma aki ta nesesario? Dus di. pone e maximum, e top, pa e e normering top inkomens. Dikon e hervorming aki ta nesesario? Paso si ami ku sa un tiki di e historia i lokual ku bo a buska, bo ta mira ku for di añanan ochenta a purba herstrukturá kada un den nan forma, pero kisas manera ta bisa e kapasidat na e momentu ei no tabata ta mesun fuerte pasobra nos a. Ontspoor for di nos overheidsfinancian pasobra nan a duna bo pisca pero nan no a siña bo pisca. Anto den e proceso di for di na momento cu bo tin bo statut, Diecinueve cincuenta y cuater, ta hopi cambio y cosnan nos a bin ta haci pero nos no ta conta nos bendicionnan. Nos ta cla pa keda critica, busca problema, busca hole sanger, pringa otro pero nos no a bin bay den e proceso Na aña dos mil ocho un krísis finansiero mundial a bini, anto kos e tabata ta e kambio nesesario, e waarschuwing ku bo mester a kambia e sistema ku nos ta den. Pero kiko nos a hasi? Nos kambionan ta limitá pasobra bo tin miedu, bo ta den un komunidat chikí ke ke asepta bisa esun ta lanta grita. Ke men, e e e fase di e miedu a bira kon bo ta goberná. Anto Pandemia a yuda nos ku algu, anto e kos di bo tin ku bisa, Pandemia a pone e puntonan aki bloot, sunu. Anto ta p'esei e forsa di retroaktivo pa nos por bon drecha e lokual nan ku tabata robes pa hasi nan mihó, pero sopi purá por sali salu. Anto nos mester por mira kon nos ta ban hasié mas mihó. Pasobra e diskushonnan di e tempunan awor akí mester por keda hustu i balansá pa tur hende. Den e restrukturashon di Antias, so awe mayoria hende ku ta tin e vishon di restrukturá Antias mes un tei. Nan ta komprondé pasobra bo no por biba e vishon ei mas, pasobra awe bo tin un pais outónomo. algu ku Partido Nacional semper a para p'e. Anto bo tin ku komprondé na momento ku a restrukturá a bini ku un famoso ta tin un trayekto di bera shòt etsetera pero ta tin un famoso step sa si Centurion ta kòrda di kosi i tambe e anpassingsprograma di IMF. Pa tabata tin ménos gobièrnu, mas merkado. Anto dor di e independisashon aki, privatisashon, e efekto di polítika gobièrnu a bira ménos, pero sí den e sektor semipúbliko e salaresnan dje tòp a subi bira astronómiko. Pero tin sierto responsabilidat ku nos tin ku keda mira, pasobra e balansa no tabata hustu. E rikunan tabata bira mas riku, anto e pobernan ta bira mas pober. Anto e kresementu tabata bai na na lugá di tur kos, sin importá sin importá kambio klimatiko, sin sin importá pobresa ekstremo, sin importá kiko nos ta hasi ku nos planeta, nan ta importá. Anto, nos no tabata mira e kresementu agudo di problemanan sosial ku ta tin? Ke tu bai? Pasobra nos ta pèrdè e konekshon. E problemanan ku ku tabata bini den e pais di inigualdat, ke men bo no tabata. efikas riba ekuidat ni igualdat. Anto, einan bo ta mira dikon e último binti añanan Kòrsou no a konosé un kresementu ekonómiko. Nos a bira e pais den reino di mas pober. Kaminda mas ku sesenta por shento dje pais aki ta biba bou di e bestaansminimum, kaminda ku nan ta gana ménos ku dos mil florin pa luna. Kiabanda ora nos ta yi banda diskushonnan aki? Bo ta puntra bo mes, Kiko e sesenta por ciento dje comunidad cu a scohe pa nos aki den tin cu pasa? Cuantu hende un pera trabou? Anto nos ketu bay ta hiba e discusion awor aki riba e top incumbensnan, pero e top incumbensnan tambe cu kisas a perde e realidad cu e comunidad aki y poco ke bisa nan e berdad.

Ta nos mes tin cu ibe. E agenda no ta un landa tin ibe pa mi, ta nos mes ta ibe. Te si ta mi responsabilidad cu mi no a carge, mi tin cu bisa, bisa pa mi por mustra con nos ta ban yega. Awor, den e ongelijkheid ey, den e e inigualdad ey, mi ke compronde di gobierno, mi di dos pregunta den esey, Kiko ta e ku den e kuadro di nos normering topinkomens nos a midi e bestandsminimum proses, pero tambe ku vooral den e kuadro di diskushonnan ku tabata tin den Reino ku ta ku ta esaki ta e kos ku nan ta mara nos ku nos Karibische norm? Esaki ta lokual ku nan ta yama e Karibische Norm pa baha e nivel di bida di tur hende. Anto ora e basa riba kiko e benchmark a sosodé, e ta importante pa nos por komprondé paso eiden ta mishi ku e nivel di unda nos ta bai hiba e pais aki. Paso na dos mil dieseis kaba nos tabata tin riba mesa. E no a mering di Topping Commons, pero kiko a sosodé? El a bira un stashon ku nos a pasa, pero den Reino nos a konosé Balkenende Norm, Chamzal Norm, etc. I asta nan Aruba ta tin e efekto ku nan Parlamento tambe a wake up kiko ta e efekto ku por ehèmpel esei por tin pa nos. Mi tin kuater pregunta, kiko e efekto ei tin pa nos den e proseso i i transishon ku nos ta kanando riba tratamentu di e lei aki? Paso ta hopi misconceptions ta biba eyfo, anto e ta importante pa bo por compronde y ta p'esey nos a scucha e directornan den e proceso, pero tur hende ta haci manera ta tur director ta gana riba e norma aki. Esey no ta berdad. Pa nos a yega na e discusion. Nos a hasi diferente pregunta, pero e transparencia di nan ta masha zoek tambe, paso e miedu, e cultura di miedu. Pero si bo ta mira cu ta algun director ta riba e norma aki, anto e ora ey, Kiko ta e kos ku ta e argumento ku ta pone nos diskutí òf hasi e diskushon aki? Pasobra ta importante pa nos komprondé, pasobra si ta e argumento ku e mihó hendenan di nos pais ta bai laga nos, anto e ora ei tin un kos robes den e pashon pa nos pais, e trabou pa nos pais. Pasobra ami a bin for e sektor privá. Y conociendo awor aki e sector publico for di un bista di helicopter, bo sa cu tin un cos cu tin cu cambia y sector semi publico cu ta nos mentalidad, nos mentalidad di produci. Pasobra mi ta bisa hopi djenden aki cu awe ta biba riba e e e norma di Normering Top and Commons, si boso ta sinti boso a no ta lekker, sector priva tin brasa brie ora ey. Sector priva tin e brasa biento riba e purba, pero niun hende ta durf esey, pasobra sector priva no ta asina asina e ta funciona. Y hasta ken a bisa cu di berdad den sector priva bo ta wordo miyo paga cu sector publico? Basa riba kico esaki ta wordo midi? Anto nos talentonan for di e e echo ku den tratamentu di e lei aki nos ta mira ku ta bisa ku nos talentonan ku a studia etsetera no ke bin bek, mi ke komprondé unda den e lei aki mi ta hasié atraktivo pa brain gain. Paso mayoria di e kompanianan grandi aki. òf kompanianan semi-gubernamental aki. Na momentu ku un hóben profeshonal, un young professional, manda solisitut, nunka nan lo tende un kontesta bèk. Anto nos ta papia di ku nos ta konsiente di e brain game. Ke men laga nos ta onesto ku otro. Kuantu dje organisashon aki ta haña diferente solisitut i nunka no a ni skucha? E talento cu ke regresa su cas bek pa contribui di un forma pa yuda desaroyo di nos pueblo. Pues, e e meta ta ta ta importante pa nos compronde cu hasta for di e ley aki bo mester por logra pa mas grandi cu ta posibel pa bo yiba desaroyo y bienestar di nos pais. Paso bo no ke pasa e cos aki pa causa daño pero pa forma e pais aki di nobo. Restrukturá un pais ku mester komprondé kon nos tin ku midi nos ganashi, kon nos tin ku midi nos entrada i yuda formalisá. Pasobra na momentu ku bo tin bo asuntu, bo finansas na òrdu, niun hende no tin problema ku bo. Anto esei ta e forsa ku nos mester por tin. Anto. ku lo evitá problemanan etc. Dios pa ami un bes mas, pa medio di e lei aki mi ke komprendé di gobièrnu kon nos ta ban midi produktividat aktualmente den nos pais, kon nos ta bin midi produktividat. Paso mi ke mira sigur tambe mas mihó di skribí. Cuanto porcentahe di e companianan, so esey tambe ta pregunta na gobierno, cuanto porcentahe di e companianan aki tin mag di bay na gastonan operacional, anto cuanto tin mester di bay na e servicio, gen pa nos midi e ora ey e balansa, paso. Esei ta importante. Tambe den e kombersashon tratando e lei aki, mi ta kere lo ta hopi bon pa ta dispuesto di puntra tambe kua dje kompanianan ki ta dispuesto pa bira kompletamente privá. Ya e ora ei bo sa kon nos ta hiba e diskushon. Pasobra e e ta importante ku na momentu ku nos ta tratando di kompanianan semi-gubernamental, Hendenan ku ta top en komers di e pueblo aki ku tambe ta risibí plaka mesun kos ku e gezagdragersnan su su nos mes a pas'é aña pasá dia un di juli geldende voorzieningen etc. Pa ku e top en komersnan tambe mester bini un publikatie verplichting. Pasobra e ta bai pa e funshon, e ta bai pa e hende ku ta okupá e funshon. E hende ei por ke ta bida eterna den e funshonnan ei. T. Esei a pone ku e pais aki no a konosé kresementu pa binti aña largu, pasobra nos no ta ni ruler. Des nos tin ku keda mira ku nos tin un forma mas transparente, i gobièrnu ta dispuesto pa hasi esaki den e lei. Pasobra nos mester por mira esei foral ku e kuadro di transparesha, un un mihó fair playing field, e ta e ta yuda. Un di e puntonan kardinal ku hopi no a menshoná, pero pa ami e ta sumamente importante pasobra si bo a skucha for di e e direktornan di Top Inkomen, e checks and balances ta masha mester ta masha importante. Anto hopi bia e ta kai riba e Raad van Commissarissen. Kiko Gobierno ta dispuesto pa hasi pa sigur e Raad van Toezicht i e Raad van Commissarissen su checks and balancesnan ta muchu mas na ordu i no nos no por ward'é solamente riba e forma ku SBT a no ta funshoná, pasobra ta lei di corporate governance, pero bo ta mira ku hendenan ta saka e kosnan kompletamente for di konteksto i asta ku bo ta haña. ta ku no tin komprenshon riba e tarea nesesario ku e komisario, e komisariado tin ku hasi kumpliendo ku e vishon ku kisas un gobernashon tin, etc. Pa ku e maneho stipulá den un akuerdo di gobernashon òf un programa di gobernashon. Entonces e ta importante pa nos por komprondé esaki. Y tambe mi ta pidi pa Gobierno den e cuadro aki defini miho den e ley e responsabilidadnan di un Top Funcionaris. Pasobra den cada sector e ta diferente. Den cada sector nos a mira cu. Bo no por, mi no por bisa ku e e hendenan ku ta traha den e sektor di kuido, den e sektor di laga nos bisa di enseñansa, edukashon, den e sektor sosial ta mesun kos ku e otro sektor den den un tiki mas komersial ku ta semigubernamental. Dus mester tene esakinan hopi bon na kuenta. Dus tambe di gobièrnu mi ke sa ku a tene na kuenta. Tratando e lei aki nos bestandsminimum den nos pais, e discusion riba minimum loan y tambe con nos ta ban soro di diversifica nos economia pa asina e idea cuadro ey diversifica e discusion di cada sector. den top inkomens. Paso mi ta mira kisas un persona ku ta traha den turismo ku di turismo so nos ta bibando awor aki, pero un kompania semi gubernamental ku ta atendé ku turismo bo por bo por mir'é diferente na momentu ku bo ta kuadra riba e margen di produktividat ku esaki ta trese bèk den kasa di pueblo. Anto mi ke terminá ku un un un un. statement, anto mi ke sa kiko gobierno tambe ta pensa di e statement aki, foral pa ku tratamentu di e lei aki, pasobra mi a risibié di un professor pero e e ta professor Maarten van Rossum di Hulanda ku e ta splika.

Esei e statement di Van Rossum ta bisa. Anto si nos ta papia den nos akuerdo di gobernashon riba e liña kòrá ku ta bienestar, esaki ta un definishon ku nos tin ku komprondé na momentu ku nos ta trata i sigur sumamente importante pa nos por mira. ku bo ta komprondé ku nos ta di akuerdo òf nò ku un statement asina aki na momentu ku nos ta trata un lei manera normering top inkomens ta sa riba kiko nos ta bai sòru pa midi e bienestar di nos komunidat paso nos no lo ta deseá pa ku kada ratu nos lo mester bini ku un un reparatiewettgeving paso ta Aki den den Parlamento esei ta sosodé ku amienda etc. Bo tin ku bin ku reparatiewetgeving pa kambia kada bes un lei manera e normering di topinkomens. E diskushonnan den nos pais konhuntamente nos tin ku sigui sòru di keda elev'é i mira e bon i manera nan ta bisa tin ora. Haga lo bien y no mires a quien. Mi ta spera cu den e tratamento aki nos carga nos responsabilidad mucho mas miyo y keda haci fortifica nos rol y no laga pa nos bira cos di hunga di esnan cu nan interesnan ta sinti nan Bou di peliger, pasobra nos a bini pa sirbi i hasi e trabou aki segun eer en geweten. Madam President, danki, anto nos lo warda contesta di Gobierno riba nos nota van verslag. Danki señor Mercelina, mi ta pasa palabra mesora pa señor Todei. Danki señor presidente, danki señor presidente, un bia mas felis ta tardi di mi parti, protocol ta sirbi caba, ta pasa mesora riba e topico. Señor presidente, onze economi verkoop voor een zakgeld. Señor Presidente, mi ta bisa e koki pasobra na aña dies, dies, dies ta pa un saki placa a bende economia di e pais aki, dies, dies, dies. Anto e tabata e di ei Rijkswet a bini na su lugar, Rijkswet Financieel Toezicht, Rijkswet Raad voor de Rechtshandhaving. Rijkswet Politie Curaçao, Rijkswet Openbare Ministerie, Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Señor Presidente, e día ei pa saña debe, tres kuart dje debe, Señor Presidente, a bai via sèn. Esa geld, anto nos mester a entrega tur e seis rijkswetten ku te hasta dia awe e tei. Awor, señor Presidente, nos ta papia awe matende e oposishon papia solamente di un karta ku nos a entrega e outonomia, pero na dies dies dies e outonomia a wòrdu bendé, regalá, pa e seis rijkswetten a ke bin. Ta poko dia kab'é pas, señor presidente, ku Coho a bini kaminda tres persona sintá na Hulanda ku lei hulandes ta disidí riba Kòrsou ki ta pasa. Anto e dia ei si no papia ku nos outonomia a wòrdu bendé òf regalá, pero.